Rabbi isin haa mirqaansu. Dii maaliif asi- as- akkana wali qabamtan? Quraana barbaada? Hadiisa barbaada? Sunnaa nabi hordofuufi? Hadiisa baratuufi? Shari'aa baratuudhaafi? Rabbi isin haa barsiisu. Warra baratee bakka rabbi isin haa godhu. Nutillee warra isin barsiisu rabbi nu haa taasisu. Warra asirraa jaalala rabbi harkatu rabbi isin haa godhu. Jaalala rasuula harkatu rabbi isin haa taasisu. Jaalala islaaminaa dabalatu rabbi isin haa godhu. Warra iimaana dabalataa deemu isin haa godhu. guyyaa rabbi ganama irraa eegalee quraana isin irra qaraamaa oole hadiisa isin irra qaraamaa oole warra imaanni isaanii dabalame rabbi isin haa taasisu warra isin milkaa'e isin irraa galu isin haa godhu warra milkii mana isaanii galtu rabbi isin haa taasisu warra quraanaan galu rabbi isin haa godhu biyya quraanaan guddatte rabbi nu haa godhu biyya hadiisaan guddatte rabbi nu haa taasisu biyya wal fayyadde rabbi nu haa taasisu haawwan keenyas rabbi haa milkeessu shamarran keenya rabbi haa milkeessu barattoota keenya rabbi haa milkeessu abbootii keenya rabbi haa milkeessu biyyuma teenaa rabbi hunda rabbi haa milkeessu barakaa samii rabbi nu haa buusu tadachiitis rabbi nu haa baasu waan ifii jaalatu rabbi nu haa jaalatu hayaadaa muraadni rabbi yaadaa muraadni rabbi haa guutuuf horkumsatu rabbi haa fayyisu rizqii bal'oo rabbi isin haa kennu laaftumatti rabbi isin haa nyaachisu laffaatii malee rabbi isin haa nyaachisu diin qubsiiftanii rabbi isin haa qubsiisu akiraatis rabbi isin haa bareechu duniyaa teessa rabbi isin haa bareechu walumaa galatti jiru jireenya keenya rabbi nu haa bareechu jiru jireenya diinii bareedaa diinii rabbi nu haa bareechu kan jechaadha dhaamsa barattootaaf qaba barattoonni keenya har'a guyyaan guyyaa xumura barnootaati waan ta'eef qaamata kanaatiif warroonni asirraa biyya galtanis bakki biyya galtanittis diin barsiisuu hawaasa barsiisuu irratti xiyyeeffachuu Ganda keessa jirtan keessa ammaayis hunda yaa'uunis barbaachisaadhaa miti yoo xiqqaate filattanii nama tokko tokko ganda keessatti hafuu qaba. Ka duraan ganda keessatti madda haraashii nama adda addaa qaraa'isuu jiraatellee ganda keessa yoo xiqqaate nama tokko ganda tokko keessatti hafee barnoonni akka itti fufu. Kaayyoon biyya kana keessa barannuuf mataa keenyaa jijjiiramnee hawaasa jijjiiruu waan taateef Bakka jirrutti hawaasa barsiisuun akka barnoonni kanatti hin cinne ilmaan hawaasaa kan barataa jiru akka kanatti hin dhaabbanne ganda keessa jiru hunda keessa gartee darsa keessa guurannee kunne gandi sun ni ona barnoollee if duuba deebi'aa deema waan ta'eef wal fillee wal qabnee nama garii ganda keessa dhiibnee akka deemnu isin hidhaama bakka deemtanitti illee rabbi isin haa milkeessu. fayyaarraa wal walitti deebi'u rabbi nu haa taasisu warra mooraalii guddatee chaarjii guddatee walitti deebi'u rabbi nu haa godhu hunda keenyaa akkuma fayyaan adda baanee fayyaa warra walitti deebi'u rabbi nu haa godhu jennaa asumarra weerraa gabaabsinaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salaam warahmatullahi wabarakatuh. Maashaallah. Maashaallah jaaha.